machiegni e kinde machalo koda maendi ma tobe jakoba nyathi kimirwa kendo achiel kachiel nikwaromogi kawuono holiday ni chago kambi e got ramogi kaendi kendo an kod okinja makambo kane okinja makambo temo kolo weche moko mathoth manyicha osemakowa e higa mokalo kang'e to weche mage mane chande ka aneno ko ogoro pien diel moro kar ka to kang'en pien diel no magolo juogi okinja akinyisa ne to higa mar aluf ariyo gi apar gabiriyo wach ang'o erokamano wuod komenya to mokwongo ing'e ni kakoro lok higa kama to juogi kowo mos ne nyikwa ramogi kamoro amora ma gintie ma koro gisebeti otieno ma kawuono ka girito winjo ni to juogi wa- nigo wach mane To kaka higa ka higa nyikwa Ramogi juogi kanye wuotho kuonde ma nyikwa Ramogi nitie gotieno ka ginindo. To juogo oyudo mana ni gima nyikwa Ramogi gombo winjo kabisa en duoko. Nikech higa koro loko wan e higa mar 2018 ng'eni juogi be nyaka dhum. Duoko mar kido gi tim. E, duoko mar penj mane gitimo 2017 ing'eni koro osewuok e got ramogi ka ero e kitgi da- e kitgi dak e kitgi e dak dichwo kod dhako koro nyikwa ramogi ajwang' kawuono duoko ema wadwa golo duoko mar penj mane utimo 2017 e juogi wacho ni osewuok en ema ineno ka koro juogi gole i ipien diel miwachono aneno ka ayudo ka luya tuchni matindo tindo tindo Eh, tindo to tindo. penj ni juogi nene otime ne mon gi chuo kuom jochiende masando gi e piny ka ing'e ni piny ka ng'ato ng'ato nitiega gi jachiende masande jachiende masande Eh. Eh, ng'ato ng'ato nigi jachiende masande sama osande tiramo nada nyuola moro machandi Eh, to koro mano ing'e ni ka jopolo to wacho ni ng'ato ng'ato oting'o msalape Koro nyakwara moga jwang' kama intie. Awinji. Ripodi chalo kama. Eh, report chalo kama. Madwoko mar penj. Eh, madwoko ma penj. Imigepni mopogore imege dak. Awinji. Koro migawo mokwongo en ler. Ler ka. Mako osiep kod pi. Wath. Eh, wako osiep kod pi ka. kawo wath Eh, kata igeni kanye piny wuok to juogo gole koth outh e piny matin kech ginyalo wacho na koth nyocha onge Eh, aneno kata ka- aneno kata kaka wuono gotieno o- oteng' e bur matin Eh, koro nyaka koth wuog kech ki- kidwa golo penj to nyaka bur gol matin igologo nyaka tiagas mano chando nyikwa ramogi kech koro chak higa manyien wachako kod gik manyien Eh, koro ler mak osiep kod pi awinji rwakruok rudho laki yuoyo wi tite gil- gitemo lielo matin koro yuoyo wi kanyo lielo tiki ng'ado kokeni to rwako kod rwaka thoch maler E, ka bi ng'eny nyikwara mogi nyaka ni- duogi nyaka nye nono kech koter nyikwara mogi mang'eny e osuptal to ng'eny koro kanyo ikwadi idwa ni mondo idong mayot ki- ka laktar wuotho kuomi Ero. koro inwang'o ka nyikwa ramogi moko nitie ma athoch nungo ne niyudo kotwang'e gi usi mambulu gi maratong kata ka masira moro mako ng'ato wang' apaya Eh, k- tidwa notimne first aid ae nigi sut ae nigi sut ma koro igole to ka kichopo in- inanga ma iye onyalo rwenyou ko kendo nyalo rwenyu to ng'at wuon sut chairi koro kanyo juogi nye rango ni en mero pedhe piny ka itimone first aid Eh, to kod socks motuch mm. e, ing'e ni nyalo noga ng'ato mako tuech kabisa to ka koro iginene ma koro golo wor wor ma pesa Ero. tielo ni ania nono ne tielo kucha kata tielo daka daka iwoche nono awinji e, koro nyakwara mogi ler ka mm. ka koro ne juogi te timo nonro e piny ramogi ajwang' duto mm -hmm. kwedo ka chuo kotime maber mm. chuo wuok kod d plus nikech ang'o kiny chuo wuok kod d plus to mon eh? mon ni kod b plus mon emo eh, Oy- oyombi ler emo yombi ler Eh, koro To juok to ng'e ni mon gi monego bed ni bende konyo chuo ka koro juogi bo nyisogi gimomiyo motimre awinji to 2016 Eh. chuo ne en gi c minus, c minus. ayudo ni gidok adoka chien gi chido Eh, to mon ne en kod b to giidho gi b plus ero koro ka juogi nonon to en ang'o matimre mm. juogi ni wacho ni mon owek bedo ni ler to chuogi to chido nikech mm-hmm. mon bonego bed ni ka ler to chuo be nitie koro juogi temo nono to en ang'o mochido chuny mon wayudo ni chuo wenyiewo sabun pesa mane ginyuogo sabun gidonjogo yo tende e shopping center gimadhogo chai mm-hmm. mano wayudo nochido chuny mon awinji to fuke chuo bende tindo tuo ta Mm. E ng'eni chon ne ka mon luoko to luoko to yude ka nitie pesa moko matin. Koro iwinjo ka ko- kodwa ginene. Eh. Ne kelie lepigo mondo waluok. Eh. Sani mon nyalo luoko law dichuo kata na dweche abiriyo. Kata nduru moko Dak yudi. irom gi nduru moro. Koro kanyo Awinji. joma chuo o- ong'eyo nu oyudo ni ofuke gi kubed motwo ibetie ng'at momiwite siling mopiero ariyo koro dhako morga gi luoko lepi to komung'en sinde be lepe joma chuo mhm. wayudo ni mon be ka luokogi to ok mulgo fuke chunygi noaye walwar kodgi nyiego mhm. ichwang'e dongruok jowadu mhm. oyudo mwandu kure opidho jeans omiya miya ah jeans sani ng'eny piny luo kabisa eh? none paka moma de diere wi tat ode ineno paka mo ma kidonje ode tikalri go dhoodno paka no negi wachne paka mane ma wang'e mila mila pake paka be wang'e mila odiochieng ige tinde gimiyo kata ji tinde luoro pidho paka e od nikech kipidho paka to- sani kini gi mwandu ing'e ni jomosomo gi sama in tagi paki mori taon awinjo kisumo kinja to koro idhi dali krismas Ero. ineno ni yawa paka ni Yawa. obende adhi adhiya kode mano kone kolo Ero. mane manyokelo mtokano inene mana kokete kata Eh, eh, mano e gima kelo mwandu ka. in paka man maduogo kapango ti kwani kelwo ka onge paka Eh, koro nyikwara mogo inyiego ka iwinjora ka nyathine muma tuo nyathine ma dhoge chwer cha awinji mano ema olosogo mwandu koro mago gin weche mege nyiego koro ka wayudo ka chuo nigi b plane chuo be how mon to mon nikod b plus mon nigi b plus okija nyieke dichuo rach molok tama dhako Ah, mano t- ma- ma chuo dichuo ing'eno pande to rach kabisa ma kinone matut orach moloyo mar dhako nikech kita mana dichuo en Eh, koyudo dichuo wadgi gi min ode Eh. mano tho lweny to dhako ing'e ni nyieke onyalo muonyo iye to wang' to onyalo muonyo owacho mm, mano se- ma- ma- mano yuora ne iwuoyo kod eh, I- i- yuore Ah, to kwang'iyo higa ma iye cha ma 2016 to ayudo ni chuo ne en kod c plus manyiso ni nyiego mar dichuo sani koro idho bochopo b to mon ne nigi e ma mon dok piny koro mon ni kod b plus kwaramogi nyaka ng'e ni sani nyiego ma ng'ama dichuo rach ema dhi biro ng'wech mosekalo nyaka mon awalwar kodgi mar adek awinji migawo mar adek mar kuoth awinjo ni tich ne norumo ne nyathine Eh. mane konye cha odwa yien omena be rech I- iwinjo ko nyathine ma nyocha onyuolo cha chal gi jaduka kara emomiyo wang'e ler wan iyudo kaka ikawo e gweng' kated kodhi duka tibaye ga abaya mara to moja mwan e gweng' kani en wang'e leny nadi to chuore to wang'e kleny to wan go ka chuore tiche norumo ni Eh, koro kar kuoth ka ero ting'en nyikwara mogo ng'eya ng'eya ni jomoyombe ng'e nitie kuonde moko ma subject mata ka nyathi berie ero tiga ng'ani gineno gino bere koro kwang'iyo joma chuo Awinji. wayudo ka chuo nie gi di Aha, mon owuokie gi e aha. Mm. kanyo pod mon pekie ma mondo chuo golie mon ok bed Ah, ok mayot ndibed mayot kuoth kuoth Ah. mar abich dhi kanisa neno ni jumapil ka jumapil idhi e od jopolo awinji goni nyasaye ero kamano kuom muomo kodi masirni mag ndara kata mna midekre ero mege tuoche tuoche gi dhano kalo neno ka jowadgi tho to en to pod kotho awinji E, koro kwang'iyo ni dhi i kanisa mago ni nyasaye erokamano no kanyo bi ng'e ni nyikwa ramogi pod ng'eny to en ni mon olowa chwo kanyo wayudo ka chwo nigi d minus awinji mon edhi e kanisa e, dhi i kanisa Awinji. mon nigi b plus Aha. manyiso ni dhi kanisa pod mon berie moloyo joma chuo chuo dak mana ng'a modich in fact gin ng'a modich ok anyal tiyo tij dhi e kanisa ji bro chama go yode ni eh ba to kong'e ni gigi nyasaye ema kelo ero eh, koro kanyo mon pod dhi maber omiyo chuo idwa no timie mijing'o kanyo ah, walwar kodgi migawo mm. maduong' ko kendo iluongo ni migawo ma siasa ero goyo siasa ka idwa ng'in to nyikwa ramogi nodhach kodi nadi gini wakawo e chokruok iduonde duonde Ero. baba nyaka cham muma baba nyaka cham muma baba ngoro ka ok ochamo muma obiro yieng dogono ka ot ka dhi ne tweyo wi kachiel kama mwato ok taketo wadwar kando eh, ok wadwa ngoro wan wayie thone eto ok odwa thonwa kabe koro juogi ne otime nonro Ero. oyudo ka chuo nie gi b plus e siasa e siasa ka Eh. e yala yala ni nyako cha muma Eh. e, na uwinjo nadi awinjo ni wang'ni owacho ni chak januar ka odhi chame Eh. e, nyako chame to mon kendo wayudo ka ni di, gi d plus ing'e ni mon kowinjo kiwacho ni kochamo muma tideye to mon kendo wacho na baba kik icham Mano wuodwa. Eh, mano wuodwa ya kik ocham kamidhi nade e wuodwani iwinjo ka mon wacho "Eh, osegore ni piny ya koro waweya waweya kuma ochope noromo chuo to rido to wayudo kwang'iye koro 2016 chien awinji chuo pod ne nigi b plus to mon ne nigi d manyiso ni mon bende koro temo idhe e siasa ka apan mon be koro chako idho Rea. malo. Ere. Tialala. tialala ng'en mon Tibim. tibim no mon be koro ayudo ka donje a walwar kod gi migawo machielo Awiji. dhi chiemi liete Ah. Eh, kama ka ok idole okumbo tiya ka iketho dhogi ni ng'ane oyik marach Waona gi dhowa. Eh, kacha onge jogo ketho liend nyawadgi apenjo kinja Eh. en chaliel chaliel yudo koseik tichako kako opawo tikira kira liel ti- kira kira locha tiwito kucha to dong sanduk kaneno Ah, iko iko donge iko ok ok ikaw loan iduoke kucha iko en neno ni sandi cha Ero. bende gimoketi orumo Mamogo. eh mane ki iko beno bol liek maber ewi ewi sanno eh kori en kachi diga iko ariyo nitie miyi kich miyi kich cha to momiyi kokono mano to emana motero an apano yik mana samo yike ka sanduk ni oko ah mano kata donj mana kiyike nyakwara mogo ng'e mi isuoye Ero. okel pasin mang'ane ma suoye bitere e bur ero to lak to jano koa e kasoko modhno ne ni i- piny ramoga jwang' i gweng' ka gik toothpick ka onge to soke gi modhono gipudho lum to sabunde adiedo kacha kacha nende weche sa- diyud sabun onge oywana lwete gadiedo koro dhi chiem iliel iliete ka to ayudo ka kendo mo- chuo owuokie gi b plus mon ochungo e awinji e, kato kendo ing'ene en ng'wech ma dhano riembre ma en ena e b minus ka kanyo mine mowin haya koro wadwa ng'iyo migawo machielo ero dhi e puodho mhm. e tich matek makelo chiemo mhm. aneno ka puotha nwang'ni kotimo maber awinji adwa na pure gi manyiwa mhm. e ka kuku badwa nono ni kinde chuog mon dhi puodho ni wach yang'o to ayudo ka chuo nikodi d plus e dhi e puodho e dhi e puodho mon kendo wuog gi b minus ma, ma, ma, ma, manyiso awinji ni kara tich puotheni mm. chuo tiyo wee chuo baya baya mine mang'eny puodho Mun- mine mang'eny puodho ting'e ni koni chon higni machien kane juogi timo nonro mm. to niyudo ka chuo mang'eny puothe mm. mon to dich tedo ateda kelonigi nyuka gimadho okija tinde kido kae puodho kaendi kae ndoyo to yudo ka miyo dwa yware kode nyaka saa abiriyo dichuo to nowuok e puodho saa ang'wen kanyo koro nyaka mon ng'e ni gin ema gikawo tich chuo awinji gin ema giketho chuo onego bed ni ka chuo ma koro time maber Eh. ma dichuo monego bed ni wuo gi b minus kaka mon Eh. to yudo ka chuo wuo gi d plus to mon gi b minus walwar ari migawo kendo machielo madho kong'o Mundu ka kongo ka gimidhi bandho jagopi. Eh, ka Nodhi- bwa- nodhi golo lok Eh, joka wan joka wan chuwa nene waseiko ka kwa madho gini to ok wanindo tieno. Ing'e ni Nindo kanyo- kibitera. Eh, ka ka kone juogi timo nonro. Ero. Omondo chieng' tarik achiel sa apar gariyo juogi nyoseudhi kuonde mimadhe kongo. Awinji. Ng'iyo kaka gidonjo to giwuok. Ah. Juogo oyudo ka chwo nigi C+, mon be nigi C+, ma kar madho Kata kong'o gidwa ka- dhi e- gidwa dhi e gidhi adhiya dro- drop. gidwa dhi e dro. Eh, Ka ji odhi dro, mo- joma chwo nyaka ng'e ni un math gi mon. Eh. Gintie to kendo koro go koko gotieno. Eh. To chwo kendo okawe B-. Ka kendo koro mon oduoge gi D plane. Eh, mon kosebadho to lokre momo Eh, gin ko giduog lokre mon. okagiwuo Awuoyo to giwuoyo, an dhako wadwa. gini koka madhe ok anind otieno to molo wan joma noseiko chuogi gi Ero. an mako e jaoda ka madhe ka nindo non ta kuodre nyaka piny ru Wiya kiti. Wi- eh, eh, aya walwar kode gi koro migawo mar apar pidho dhok Awinji. jamni kod gwen Mm. manyalo konyi ka dicho maki Awinji. kata kaka ogi- okelni wach niya Eh? nyithindo atugoga Eh? to ng'ato dwa hinygo kata thuol moro ka nyathi koro idwa ringgo osuptal Kata ogwango mako gwenda moro. eh to giri ma koro ywe iluya Koro ka wayudo ka kendo koro mon ema ochung' ka motegno. Ero. Chwo nigi D minus. Mon nigi B minus. Ma kata jamni ma koro ineno ni piny Ramoga Jwangi. Awinji. Ng'e ni gin mag mon. Mine ma koro kwayo gi. Mine ma koro kwayo gi. Kama kata ka dhiang' dhiang' sani. Ka kama mon kale tiwinjo ka dhiang' ywak. To kata ka bie mon kapango. tibiro yudo ni oh, nitie dhoge moko we kang'ane adek e owe kang'ane adek to gwende moko nitie kang'ane Eh, to girombe gi diek gi Kang'ane. rombe. ng'ama dichuo Eh. oling' aling'a kamano petho be momielo ka kotinde kita nyombo Ingo mone, gi- mone magolo madhi nyomre kendgi wadhi ageng siri madala wakado mondo siro ng'e mawuok i odwa ka achung' dhiang' in igol ang'o e in igol ang'o koro ineno korango wang' min ode eh, eh, ninyaloka ninyaloka wuoye wuoye nyaloka donge inyalo meda gima koro atimno eh, ah, wabro loso wabro loso koro ka nyakwara mogo ng'e koro yudo ka dhako nyuomre kende sani ko nyakwara mogo nyaka ng'e kata kiwuotho e piny luo ng'e ni kineno jamni kanyo mago gik mon moni masani olokre okawo ting' kar chwo ah, walwar kodgi koro i migawo machielo ma i migawo mogik chamo nyadhi mm. idhi dala ikawo mtoka kisumo ka haya iringogo i kor gweng' wedeniga nyuolani to chandre mamani pod onge jikon chwa kiti achiel chwa kiti achiel awinji Eh, cho bende onge dalau Eh. ji losre ka le oko to ichamo nyadhi gari gache sani opong'o piny ramogo ajwang' Eh, sani ok oyot makta kineno liel iwuoro e dalano ka Ei. joma nigo gari kar owuok kisumu Aha. Eh, giluongogi joma dhum luongogi ni kahaya Eh, haya ka wadwa ng'iyo ni to jomage matime maber wayudo ka chuo nikod a aha. mon nigi d plus awinji e nyiso ni chuo pod ni male nyadhi mm. ma koro dwa loyo mon mm. to mani weche dongruok mm. e, koro ageno nyikwara mogi wang'ni uwinjowa ka penjo wuok ma kamoro amora ma inie kod rem tem mondo koro higa ma 2018 ni itemie idhie malo matin ageno ni giwinjo kanyo ero mana kamano jawinjana mano antiere e got ramogi kaendi kod okinja makambo e holiday go duto te nchwa gomna kambi wi got kaendi kata iwinjo gik mago korokoro jo- jo- jo- juogi mawuoyo okogo giwinjo gik gik ma juogi wacho kaendi kinya ne chiwo dwoko mar penj mane otime higa mare aluf ariyo gapar gabiriyo mane kelo chenro ni nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa wachako ago kodi odiechieng' moro achiel machalo koda maendi oriti masani